Atu hi ka rak hngalhnak hi tuirial camp si Aizawl pawng si le hika hin chungkhar harsa ngaimi facang ei awk hi an nei tawn lo i mi hi an hal tawn hna. I cu hna chungkhar cu dawngthum an si an ti le cucu ka van leng phot hna lai. Le tutan ah hin an zapi te hrang khan facang bek khat cio kha ka van phurh hna i Hika hin a harsa deuh Myanmar lakah harsa taktakmi kha ka van lengphawt hna lai i an sining te bantuk pawl an khuasak ning le zeitindah an ṭuan an kawl ning pawl kha bia ka van ruah hna lai. Ah, hika hin nan umnak inn cu ste ka van lut ko la mu ti hin kedenh he. Oh, oh. Sitak kai mon nan i col. Oh. Le kaa lei hi nan rawlchumhnak lei hmm. a khu tuk lo maw hi? Khut khalen ziang tiok kha. Oh.
Sitak sitak. Mach cu zeidah nan Nan ṭuan an kawl bikmi si. Ai tihin kan umi cu ṭanpinak vek a rat len cu cu kan i cu si mei. Mm. A cu kei len hi na ka va ṭuan le a ni khat ah a za hnih khat te ti vek kha si. Mm. Zanthing hi ti thing maw rolsuannak ding vektla hi hi vektla hi ka va la phah ṭheu i cutin khi bantuk thing khi na lak le na zuar khua chungah hin maw khua chungah ti se la hi tlawng hin in lei maw culen hi kan tlem sung tla hin ai Na dang ṭuan thei lo thu menmen a man lo tuk nain ka ti thei tawk a si ruangah a ni i vun ṭuat la cun a ni khat ah a zan hi i bak hi ka la lo si mei.
Cucu macun na ṭuan cham in cun facang na cawk tinak Le facang hi bek khat zeizat dah si hika hin? Hi ate pawl hi thongkhat le zaruk si thlang maw?
Sitak sitak. Le cucu ram dang lei in bawm chan tu te pawl hna te nan nei maw? Nei lo. Nei lo te. Ma cu na tuan mi te bak cu nan ei. Aw, kan fa palen mini khua lo cu mitui pu thong i a lo ruah vek kha si ko hi. Zu ding tuk te.
Cu ti cu kan si ko.
Keimah le ka cianmah hi a ṭha lo tuk i maw. Kan nakhiat tam tuk i. Le cucu khoi na facang bek te tu facang bek nan nei maw? Ei ding. Khoi. Nan bu fai di.
Khoi nan facang. Hi hi hi si ko. Eh. Hi le hi si le. Mah lawng tang cang. Hi vial lawng kan nei le si tu chung ko keimah ni ka vun chim na hi fa lawng kan nei nan mu. Hei ti ko se lo zu ding amah zu man man a tu lo a fa le hi hi ti hin kan kan cheng kho a fa le sing in kal na man pencil pakhat man a cho kho lo atu zong hi rama a riak le ama a to de la sun kan ti a pa hi tu hi zei man le tuan kho lo keimah le tu hi ka meithiruh fa ka nih chiah na chawk ka ding ding lo cun rawl zong ka chum kho lo cu tu le bang cu tihin fangfang a tom nain hi nan mah le pathian le puthawng te nu pa mang in mi tu ka chim bantuk ka rol kan ka po khin bak chang phak hlan in ka ti in ni le hi tihin kan um. Ai ka hnabei hi a dong ve tuk le a chel ahcun kan fapa cu ri bungah hin cun a chel ahcun hi tu ko seh pathian duh lo zong zong a si na i ok that zong hi ka chak cang cu ti cun ka thin hi a fak tuk ve le mu fa le mual phoh kan si asina asinak zong chim lo phoh si lo an kan theih dih. A pa nih le tihin zei kan pe kho lo. Kan ei ding le hiti a si. Na bei hi dong tuk le hal kha bawm. Kan nih cu ha hmanh bawm tu kan nei lo. Tihin kan um. Tu le bang cu Pathian sinah hin kan na bei dong tuk Bawipa. Rawl lo in a kan chiah zong ah kaa lawm. Ka tibu tein rawl lo von um ding cu ka ṭih tuk ve cu. Cuticun kan um le hawi nih inn an sak. Cu lio ah nanmah chung lawng nan tang. An kannih tu an um. Pathin hi a run ve tuk le mu. Pathin hi a fak tuk ve le. Hi mawi te sin bawng ahcun ka va chim le, "Ei, zeikom cu seh law, ka pi in a thin fak hlah. a ka ti a rak ka hnemh. Cuticun kan um kannih cu kannih nih le kum sawm ruk le anih kum sawm ruk le kum sarih, kei nih kum sawm ruk le kum thum. Kan tule le tihin kan kei kanmah nih kan cungh. Ka pi cucu an ti, pawisa kan neih lo cun an ṭap. Na vei tong tuk kan si ko. Bochan ding hi kan nei bak lo. Pathian lo. Kan fa nih le cu ti a si. Zuari kei bong si muak a ka tim theo. Cu ti bu cun ko um. A cheu lah cun na pa sin bong hin an te sai. Thi si ei bong hi ka duh cang ko. Van ram ah hin kal ding ti se la ka thi bak cang lai ka ti cu tuk so si ve. A cheu lah cun tha te na von Cuticun kan chung kan dawng hi kan um ko ti bak hi kan si. Inn sak ding cu ma hi a thar sak hau cang te. Khoi a vam ka van zoh tuah la mu. Eh khika lei khi vam pher ti khin nan khan. A phong bi cang nakin. Ah nan tla la lo mom hi. A saknak dingah zeizahdah dih la? Mah in saknak dingah hin hawi bantuk tluk in sak usilaw zeizahdah dih hnga?
A tam dingah.
Camphyu

Rawngte cu hitin an thu hraang vek la kan awm phah phah me ni cu ti cu kan si ko hi. Sa te nan ei kho pah mo loksa hei ti arsa. Kan i hrangah cun ol lo.
Sa nan ei tuk lo te.
A hruan ding a um hin cun Pathian zarte kan lungawi cucu si mei.
Stak le atu kha rawl rawl mon an chum tu ke. Oh. Ah. A ni kha hna ṭha lomi si te a hna fak deuh in maw chawnh hau. Oh, si tak. Oh, ka lei hi chet. Ka hna hi a ṭha lo zai la fak deuh hung ka chawnh. Oh, e e e. Zei me da nan ei cem?
Me zei me da nan ei cem? Me ma. Oh.
Me zong kan nei lo hi kan hnabei dong le tu liu le si hi. Mo te te ta alu bong a bak in ka chok le. a si zong cu zeitikah thla kan rulh lai zong ka thei lo tihin a zeikhom cu an nih nih le ringhel lo tein an kan zaangfah le puthawng te nupa nih hin mu anmah nupa nih hin an kan zohkhenh le tihin anmah thil hi dawt thil hi kan lak le anmah zei zei kha an kan pek lai ti zong siang lo te siang tein an kan pek dih le tihin ka, ka hmm. pawimawh cun ka va lak. City zong hi uh, kan har tuk ai ka ti le chak khat ah phun khat te bong hi ka khek le cuti cun kan um hmm. me zei man um lo hin ha chung alu kan lak le kan ei an ar sa sa te den ei ding kho mo sa su mi an kan pek le kan ei le nan ni chok bal mo nan ma tin nan ni cho kho mo sa
nan i caw nan cawk nan caw lem lo nan cawk kho lo i hrawh kho lo le bang cun
hna nih hin tihin an kan zohkhenh le cu si ko chawngte pa nih hin an kan zaangfah le tihin zei zongah hin an dor thim hi a chumuk te kan va duh a chumuk lom kan ei kho lo Cucu ka va lak, cite ka va lak. Atu zong hi zeizah te kan bak zong ka thei lo. Cucu ni hna ina hin kan lak piak. Tu zing tiang khan ka va la te hin. Khoika tain kha kan ruh zong ka thei lo. Kan ruh lai zong ka thei lo. Khoika tain kha an kan ruh lai ti in pe siang lo ten an kan um lo. Pathian mit hmai zoh te in an kan pe ve ko. Nih zong nih tihin kan um ko. Oh, si tak, si tak.
Tuzing nizaan ka von theih lung cu kan fangfak ka von zoh hin kaa hngilh ti lo ka ti le ka von theih hin ka lung hi ai Sitak nikhat nikhat ah pawng zeizah dah nan ei facang nanmah chungkhar niti ne nikhat ah pawng zeizah dah nan ei thaithaw ai tu cu kan Pong. ei tom te pong Mm. pong hi man kan ei lo pat Neh ṭha lo le kan ei kho lo si ko. Cun la zeimaw tuktak kan ei le meh te va um ah hin cu pong hnih bong kan ei le. Cucun kan um le. Ha man zo vok um lo si tihin. Thu suahmah si si ko. Puan cu nan nei ngai puan cu nan nei pah ko te. Sih nan umnak ram hi lin pah le puan Cu a herh lo hngalh tuk lem lo. Innrin ṭanpinak pawl kha maw kan neih lo. Asen kanmah i leimi cu um lo. Khat i innrin bawmnak pawl kha maw. Zeidah nan herh bik atu ah hin? Zeidah nan herh bik hnga?
A sumpai lam hi kan herh bikmi cu si ko. Tungtak ahcun maw ei ding hi, a buhfai leinak ding hi kan tlun bik cu si ko.
Si hrimhrim siseh, siseh kan van in leng kho hna le a ṭha tuk. Phaisa thong hnih thong hnih te kan ṭhen hna lai. Le mah hi phaisa hi US ah ummi Pu That Hnin Pu That Hnin phaisa si lai le nih hi US ah ummi khampat mi si. Le mah Pu That Hnin nih an bawmhmi hna si lai maw? se voi dang tu ah in hna a her si le an rak rep than te la mu an ni chon bia pa leng bang thala se kan ni lom tuk ne ah keka nei ya da sila Hika hi lungtak thiam a si le an i cawh ngai hna. Hika thit te a si le ṭha ngai. A in oh tanglei a tanglei hi mau si te oh aya ka sat ni chu ah ah ah

Hika hin rawl nan ei le nan it beh ko te. Oh.
Mei lah cun nah ning nak min si lo.
Oh. Si tak ah. Nan fale kha zeizat dan si? Nan fai maw?
Kamah hi mi tak tu pakhat si pasal nei.
Eh.

Pangai takuiku tak hmanh a um lo i hika hnu kan pangai an kan sa. A si tak si tak. Siring. Cu an van in leng na le. Siring. Atu he zeitin tlawmpal te nan chung khar sining kong pawl te van in ruah usih law nan har satnak kong te pawl hna.

Kei le bang nih cun an nih ka zum ti lo ralhrang an thah cang na si ka ti. Asinain tikhan ka thil daakhatnak he kan thlah le a ni ni bakhan kan zam tuk lo zei hmanh kha kan thil man lo kan la man lo kan ei lio ni he bakhan kan kan zam. Hika kan hong phak hnu ah hin hawi tete zeimaw Aizawl lei hna i kan hawile tete nih kan i an kan ṭhen cawk kan i ṭhen cawk an kan hmuh. Khuachung ah khan raunak te hi nga cu kan i tlang ve le kan pa hi khawm lio tein a ban mi pa zong seh nih a rak lak la kiak mi si cu. Zong khi van hmuh law a van

A si tak le na chuahkehnak kha cu vanzang. Mm, si vanzang.
A si ke si ke le atu hi te zei facang bek ei ding tam nan nei maw? Nei lo. Khi Khoi. tlawmpal te kia kan tin sen nia kan te si thang blok tu men na. Ei ma ve lo te hin ma ma ka te ma hi ma. O e. Khoi. E ma ti long hin nan nei chang. Mikhin ni zeizah thla nan ei hnga?
Nikhim ah nithum lawng kan ei. Nithum nan ei la le zeitindah an dang cawknak te nan um ti maw? Kan nei lo si ko, i hlawhcham si ko.
Ka kan biak hmanh cu sakaw le tu zong cu mummun le cuti cun kan naam le kan ti le an hong riang la he tiah kana hong chim la ee cuti a kan ruah kho le vei siah lunglawm tuk cu ne ṭung la tiah ka rak ti le mu. Kan han nu cu cu kan han nu cu cu bak cu cu ka u le nau ho kan bol ṭhan ti ding zong kan u le kan nau zong cu har tuk ve cio cun ka si hna. Angmal zong cu ai bawm kho ding le ai pe kho ding zong cu kan va um lo lo mu. Kan han nu cu cu kan han nu cu kan ton cu cu ka u. Ti siah cun voi lo kut kan tlaihnak ah Phaisa thonghnih te hi ka van in pe hna la le hmailei tu ah seh voikhat ratnak si le tu hi cu asi. Mah hihi mah hi phaisa hi khampat khampat khua i US ummi Pu That Hnin nih in bawmhmi hna sila siseh mah te kha kutlaihnak ah van siseh law voi dang tu ah a herh ning in kan van cawlcang ṭhan ti lai men.
siseh siseh kan hei chuak kan hei chuak colh ve la mm, dang an hei leng ṭhan dih lai mm. oh ya mm. mm. dang teh chắc lẹ mà đó

Ka thei lo, nangmah duh si ko. Kai tu dah kan len la. Eh. Hmm. Kan ba.
Oh oh oh. Si ah sau pa ko na zi pahnih hrawng cu sang la.
Oh si leng na he.

Chungkhar pa zeizah thla khuasa nan si? Paruk. Nan fale he paruk nih? Kan fale
kan fale hi pathum an si. Kanmah nupa cun kan tute hi kan sinah um le ti he paruk kan si.
Le cucu rian te zeidah nan ṭuan kawl bikmi si? Pacawm. Rian ṭuan hnu. A um paoh hi ṭuan cu si ko a zei. Nu nung in ṭuan ding um tawn lo le mu. Kanmah damte Pathian zaangfahnak te dan kan va ṭuan khawh hmanh ah khi. Duh ning hin ṭuan ding um tawn lo da su su do. A boi chak nak su. Hika hmun kan dirhmun kan sining kan i theih cio hna le kan ṭuan huam lo lawng si loin hi cu hi rianṭuan a um lo kha cun hi ti um sawh hi si ko. Cucu a hawn ah khuachung ah rianṭuan awk nan men buti hna hin kan va hlat kan va kawl le an rak um a si le kan ee kha zaangfahnak ten hi rak kan ṭuanter ko bu Ralhrang kan si le kan dirhmun hi tihin nan kan theih ko deh ti kan nawn hna le maw? Cuti cu si kan dirhmun cu tu kum lawng cu hi tihin kan in umawknak umawk tha lo le ruah zut tuk kho. Tin kan vun sa le cun keimah le ka dam lo kan le kan i saknak ah hin leipa hi thongsong tum hrawng kan nei le zut cu Cucu si kan dirhmun kan zeido cem a har kan ti cemmi cu thil ah cun mi zong an har cio le hi ka ummi hi cu mi zong cu an har cio ti te ti khin kan vun in khawh ko nain leiba hi Khati an kan hlan i kan dang an neih lo khan cun an hmai kan khat lo le har kan ṭhut tuk le cu cu si ko. Mahi inn hi naite ah nan sakmi si te. Naite. Si te si te. Le cucu a si hrim ko. An fale cu Ṭuan kawl kho hna an um maw?
Aw, val thum can um ko. Latu hi ka val nih cu an zawt an zawl rin ṭuan kho ve lo i val khat nu cu ro i khi khan kal nolh ṭhan le ti cu an zawl. Le nannih kha cik an ṭhiamṭhiam in rami

Le ei le din kongah teh zeitin facang te pawl ei le din kongah hin teh nan harsa pah maw zeitin?
Kan vai chawk pah le Khuacaan nih nihin kan pekmi tete zong cu kan nih ei pah le, tete cun kan nih mu le ei cu kan nih ei ve nuangmang peng le mu cu si ko.
Le ramdang lei bawmchantu te pawl khi te nan nei maw? Kan nei lo.
Bawmtu kan nei lo.
Mah nan ṭuanmi te ba khan ding in ei ko.
Kannih cu kan hawizam zong ahcun kan khua cu khatekhan tu le tu te ralkap an kan luh hnawh tikah khan kan dihlak zong khan voi khat zam i zam kho lo kan i ṭhek tu le pakhat tete khan kan zam le maw khatekhan nawl thum zam ah an zam. Cuticun kan zam hna le kan innchung hi hika lei kan i tong kho hna le kan thil le kan ti zong pakhat hmati ken hlah. Kanmah kan i fenh le kan i eih lio te he khati hong zam kho kan si lo kan i cekan tawl cu. Cucu kan dir hmun si ko kan si. Sirim sirim.
Siseh, kan i lawm kan van i tong kho hna lai ka hin. Kuttlaihnak ah thong hnih te he ngua cawknak te ah hihi Pu That Nin Khampat khuami nih a van in rak ka pek khenh na kal ahcun harsa deuhmi te nan hmuh ahcun rak ka pekpiak te ti le thong hi Khampat khuami kan i lawm tuk hai pat kan i thuah pa kan
se kan hei chok colh

Hika hi hriamnak inn si le tuzan hi hika hi a ṭha tuk.